Salam aleýkum ildeşler, hoş geldiňiz, hoş gördük efire. Gijiňiz haýyrly bolsun.

Salam Sagaman işläp ýörsüňizmi? Hawa, Hudaýa şükür boljagada hemme zat. Näme diýen? Näme diýen illeşler esasda jan saglyk. Nesip bolsa galan zatlaram düzederis, çözeris. Bu gün bolmasa ertir düzederis, ertir bolmasa indiki ýyl ýöne hiç haçanam mara boýun egmeris illeşler. Justin, salowmalikim agam gowmy? Menem oňat hudaýa şükür. Boşmy? Wagtyňyz boşmy? Geliň efire. Onsoň ildeşler, men düýnki eden efirimden bir bir bölek aýtmakçy-da. Onsoň ine men heniz Hytaýda okaýan wagtymda, mysal üçin häzir sen öz ugruňda okaýaň. Onsoň sen öz ugruň boýunça internetden, ýutubdan ýa-da amazondan bir zat satyn almaly. Kitap satyn almaly, bolmasa tapawudy ýok, makala satyn almaly, şuny ýaly zat satyn almaly. Onsoň haçanda sen Hytaýda okaýan türkmen talyp bolup, şuny satyn aljak bolsaň, birinji Sen Türkmenistanyň berýän bank kartyny ulanyp bileňok. Türkmenistanyň berýän bank karty hiç hili global sistemada zat satyn almak üçin ulanyp bileňok. Ikinji, sen Hytaýyň berýän kartynam ulanyp bileňok, sebäbi Hytaýdakylar bar, olar daşary ýurtly, daşary ýurtlaryň raýatlaryna kart berende, diňe sen Hytaýyň içinde näme transaction edip bilýäň, ýöne başga ýurtdan hiç zat satyn alyp bileňok, pul ugradyp bileňok, zat edip bileňok. Onsoň bizine serediň ildeşler. Bir giden türkmen talyp bolup hytaýdaky okaýan türkmen talyp bolup biz indi näme öz daşary ýurtdaky kursdaşlarymyzdan baraý ne plany gaýrat edip sen maňa kömek edäý men internetden zat satyn aljak biziň öz seret ine biziň öz bank kartymyz işlänok biziň öz bank kartymyzdan biz ulanyp bilemzok şu amazondan ýa-da başga bir zatlardan satyn almak üçin şoň üçin biz siziňkini ulanaýaly zat diýip şeýdip Şeýdip öz günümizi görýädik-de ildeşler. Bolmasa bar, ildeşler pikir ediň häzir Türkmenistan Orsýet, Orsýetiňki ýaly ýa-da Eýranyňky ýaly bize, bize garşy hiç hili sanksiýa zat goýulmadyk, dogrumy? Biziň ýurdumyz ine parahatmyşyn, gülýärmişin. Ýöne şonda-da indi öz sistemamyzda, öz jemgyýetimizde bizde şu dünýäde işläýjek bank kartlarymyz ýok. Onsoň meň pikirimçe iň esasy häzir Türkiýede saklap bilmersiňiz, dogrumy? Onsoň sen häzir türkmen türkmen bank kartyna öz puluňy saljak bolaňda hiç esas bileň ýok. Onsoň şoň üçin sen indi näme etmeli? Sen e, Türkiýäň bank kartyny zadyny almaly bolýar. Ýo bolýar. Indi häzir sen öz maşgalaňa pul iberjek bolýan. Sen şonda öz şu Türkmenistanyň bank kartyny ulanyp bileňok. Sen ulanyp bilmer, bilseň hem ulanmarsyň. Näme üçin? Bizde indi resmi kurs diýip bir zat bar. Ondan soňra bizde Näme gara bazaryň kursy diýip bir zat bar häzir resmi kursa seretseň üç manat elli teňňe. Kim şu ýagdaýda kimi ugradar hiç kimem ugratmaýar anam. Şoň üçin ildeşler hawa näme biz biziň şu bank kart bolan hakymyz hukugymyzam bar. Şu wagtky ýagdaý bir hiç bir ýurtda ýok, eger bolýa seň ýurdyň Wenesuela ýa-da sen Orsýetden gelen bolsaň ýa-da başga şu Amerika garşy duşman ýalak bolýan ýurtlardan gelen bolsaň sen saňa goýlan sankiýa sanksiýa sebäpli şu Swift sistemany ulanyp bileňok şoň üçin halkara pul geçirme sistemany ulanyp bileňok ýöne türkmenler näme biz näme üçin ulanyp bilemzok bir üýtgeşik sebäp barmy. Düşünýäňmi? Biz kän bir Amerika garşy neme edemzok, bize goýlan hiç hili kän bir sanksiýa zadam ýok. Ýöne şonda-da bizde hiç hili bank sistemasy ýok. Häzir sen daşary ýurda syýasat etjek diýseň, sen puluňy näme, nagt alyp gitmeli bolýaň, gözüňe gelýärmi? Sen öz kartyňda, zadyňda goýup bileňok. Ýöne, hany beýleki tarapyna seň meň tanaýan hemme tanyşlarym, Daşary ýurtly tanyşlaryň, daşary ýurtdaky kursdaşlaryň, onuň daşary ýurtdaky işdeşlem, olaryň hemmesi karta ulanýar. Olar, olar tersine bara, geň görýär, magt bolýar. Sen, sen pul äkidengi näme üçin karta ulananmaýaň? Seret, hemme kişi karta ulanýar, saňa näme üçin gerek nagt pul? Eger sen-ä öz puluňy ýitirseň näme etjek, zat diýip, bara. Şoň üçin hawa ildeşler şolam bir ýönekeýje şolam bir biziň ýönekeýje hakymyz hukugymyz esasanam ýigrimi birinji asyrda serediňä daşary ýurtdaky ine hytaý hytaýyň hökümedi amerikan hökümedi ýewropanyň hökümedi olar marsa uçjak bolup ýören wagty bizde indi ýönekeýje bank kart ýok bizde ýönekeýje zagrant pasport ýok düşünýäňizmi Muhammet, Waleýkimessalam. Gowumy ýagdaýlaň, Muhammet? Gel, efire goşulsana, Muhammet, gel gürleşeli. Ýaňy men ildeşlerimize şo Türkmenistanyň bank karty boýunça gürrüň berip otyrdym, onsoň ildeşlerimize aýtýas, Şu näme bank kart sistemasy şonam çözmeli. Hawa, Türkmenistan hökümetinden çözmegini talap etmeli şu jemgyýet bolup jemgyýetde şu şu temalary gozgap, onsoň ertesi gün mejlise ýüzlenýäňmi ýa-da hökümete ýüzlenýäňmi talap etmeli ine gadyrdan Pylanyýew Pylany biz ýigriminjä asyrda ýaşaýas onsoň şonda-da bizde normalnyý işleýän zat ýok bank karty ýok magtym prosta tik tok ors orsuňkyda girip bilemok gözleýän tik tok efire girer ýa hawa bolýa muhammet arkaýyn ýöne bara muhammet bilýäňmi başarsaň ýewropa geçseneý orsýetde galma orsýet ýaman howply ýewrop polşa git Çöpi bolşa gitýän ille işlemez. Eger gitmekçi bolsaň ýaz maňa men saňa kömek edeýin. Tanyşlanda. Oňat hudaýa şükür özüňiz näli gowmy. Onsoň ildeşler şo özüňiz pikir ediň. Zagran zagran pasport ýagdaýy boýunça-da näme sebäpden Türkmenistanyň hökümeti bara bäş ýyla geçirdiler. Ana şolam bir Gowy daş gül. Aý bolýa gowy bolsaňyz bolýa näme diýeýin. Gowy bolsaňyz bolýa. Problema gaty köp. Biz birleşmeli hökman we bile işlemeli. Hawa birleşmeli kanun boýunça arza ýazmany öwrenmeli. bir başaryp bilse guramaçylyk hereket etmeli. Onsoň eger uly işler kyn boljak bolsa, bolýa kiçi işlerden başlalyň, näme edip biles? Talyplarymyza kömek edip biles, şu zagran pasport boýunça, bolmasa bank sistemasy boýunça. Şo bilýäňmi? Arada Türkiýede näçe ýüz sany türkmen talyplary öz okuw uniwersitetinden atçisleniýa boldy? Onsoň şu atçisleniýa bolan talyplaryň esasy sebäbi nämemişin? Sebäbi şu Türkmenistandan iberen pullary wagtynda uniwersitete geçmändir. Onsoň uniwersiteteden bolýa indi biz garaşyp bilemzok diýip olary şon ýaly deport edip näme atçy mümkin. Hawa, hawa doganjan. Onsoň bilýäňizmi, şu indi bir indi pasport bilen zagranpasport boýunça, onsoň wiza kart boýunça o meseleleri aýyrsaňlar-a, Türkmenistanda alyp barylýan şu näme içerki deportasiýa-da bar-a. Mysal üçin, häzir sen Türkiýeden, Türkiýede on ýyl bolduň, onsoň Türkmenistana dolanyp bardyň. Sen öz pasportyňy düzetdiň, dokumentlerini düzetdiň, ondan soň sen häzir Türkiýe däl, bolýa, Orsýede ýa-da Ýewropa, Malaýziýa gitjek bolsaň-da, saňa indi düşündirmän, saňa indi düşündirmän, şo aeroportda seni saklap bilýärler. Ana, şolam Şolam bikanun, şolam bikanun ýerleşýär. Şo şonýa zadam bolmaly. Meň meň öz habarlaşýan tanyş illeşlerim bar. Şolaram aýtýar, ine magtymguly. Men geçen ýyl ýazyja maý, fewral aýy töwerekde näme Ýewropa gitjek bolamda, olar aýtýar dokumentim düzüwdi. Mende iş priglaşeniýa bar, mende wiza bar. Ýöne şonda-da Türkmenistanyň şu aeroportdaky işgärleri, Şony aeroportdan geçirmändirler. Onam şol ille şimdi şu wagt sudlaşyp dur immigrasiýa bilen-de. Ana şolam ýönekeýje zatlar ille şular ýöne gynansak-da şu biziň türkmen halkymyzdanmy, biziň özümizdenmi kän bir talap etmän, şu meseleler hakynda kän gürlemänligimiz üçin indi şu erbet derejä ýeten. Hawa. Şoň üçin Şoň üçin göreşmeli, şoň üçin jogapkärçiligi almaly. Eger eger seredip otursaň, ildeşler, ýatan öküze iým ýok, hiçlik, hiç haçanam gowy durmuşda-da ýaşamaýas. Onuň ýönekeýje zatlar ildeşler. Hökman, mysal üçin, häzir aýdaly, aýdaly, ine, sen ýurduň içinde, Onsoň, hawa, sen indi gorkudan ýa-da başga sebäplerden hökümete kritika etmek isläňok, hökümete garşy çykmak isläňok, zat etmek isläňok. Bolýar. Onda eger hökümete kritika etmekden çekinýän bolsaň, sen başga hereketler edip bilýäň. Sen şu öz düşen ýagdaýyň ýa-da garyndaşlaryň düşen ýagdaýy boýunça sen Türkmenistanyň içinden ýurist tutup bilýäň. Hakykatdan hem biziň näme ýurduň içinde biziň ýuristlerimiz bar. Ondan soň şo prokuratura sen hat ýazyp biler. Ondan soň Aşgabatda bizde ombudsmen bar. Sen Aşgabatdaky ombudsmene-de hat ýazyp bilersiň. Ine, serediň, aýal dogan, gadyrdan, biziň ýagdaýymyza serediň. Biz bar, aeroportdan daşary ýurda çykyp bilemzok. Ondan soň aeroportdaky işgärler bize-de düşündirenok. Sen näme üçin şo daşary ýurda çykyp bilmeýäniňi hiç kim düşündirişip berenok. Gaýrat ediň-de, şol edara serediň we çözüň. Ana, ildeşler, şolam hereket. Ýönekeýje hereket ilkibaşda bar. Eger hawa kritik etmekden çekinýän bolsaňyz onda bolýar. Ýurist tutup şu prokuratura habar edip bilýäňiz. Eger ýuriste ýagdaýyňyz ýok bolsa onda biz bilen habarlaşyň biz kömek edip bilýäs. Türkmenistanyň içinde ýurist tapmak üçin dogrumy? Eger bolýar. Ýurist gerek däl diýseňiz, onda özüňiz, özüňiz baryp şu hat ýazsaňyzam bolýar. Magtym şol problemalary ýerli bloger gürlese-de bir zatlar üýtgärdi. Hawa, elbetde, şo ýuwaşjykdan, meniň pikirimçe-dä, Muhammet, şo ýuwaşjykdan birinjiden-ä başla. Birinjiden-ä şu aktiwist, hökümede oppozision blogerler şu hakda gürrüň etmeli. Ondan soň ýuwaşlykdan şu hökümede oppozision bolmadyk blogerler, ýönekeý blogerler, olaram gürrüň etmeli. Onsoň olara-da edil ýaňky aýdyşymyz ýaly, bolýa, ine sen bloger, kritika etmekden çekinýäň. Näme sebäpler boýunça? Gorky boýunça, maşgala boýunça ýa-da sen Türkmenistanyň içinde, şonuň üçin sen kritika etmek isläňok. Bolýa, Ýöne sen şonda-da edip bilýän zadyňyz näme? Ine, gadyrly ildeşler, düşündirip bilýäňiz. Halkyň öňüne çykdy. Ildeşler, ine, siz daşary ýurda gidip barýaňyz. Onsoň siz şo gidip baranyňyzda aeroportyň işgärleri sizi saklap galdy. Eger şolar saklap galsa, şolaryň size düşündirmäge borjy bar. Şolar hökman düşündiräýiň öle hiç hil hiç bir sebäpsiz sizi hiç kim aeroportda saklap galanok. Eger kimdir biri sebäpsiz sizi goýbermese onda ine biziň näme prokuratura ýazjak hatymyzyň mysaly şuny alýaňyz göçürýäňiz öz adyňyzy maglumatyňyzy goýuşdyrýaňyz we prokuratura gönükdirýäňiz. Ana şolam blogerleň uly uly şekdigi bolýar ýönekeýje zatlar. Blogerleň hemmesi haramzada ýalaka olar oturan ýerinde haram pul gazanmak ýa şunuň ýaly etseler helal işip gelenler bolsa okuçylyk maşenstwo bolmasa iberse deport goýman adamlar bu döwlete kritika däl. Bul seň hakyň hakyny talap etýän. Doňýamaý efir ýa diňe meňki. Hawa il Justin ýaňy azajyk doňdy efiriň meniň. Şunuň ýaly etseler helal iş işläp gelenler bolsa okuçylyk maşenstwo bas iberse deport goýman. Hawa ýöne bara ildeşler ine häzir menden sorasaňyz menden sorasaňyz meň pikirimçe şu näme aňsat däl Aňsat däl, hakykatdanam şo köp blogerler olar ýalaka, käbirisi şo Meýlis Dubaý ýaly olar maşennik zat. Ýöne şonda-da ine biziň Hudaýymyzyň bize beren jemgyýeti şul. Biziň Hudaýymyzyň bize beren ýurdy şul, ýagdaýy şul. Şoň üçin näme etmeli? Berilen ýagdaý bilen, berilen ýurt bilen hem işlemeli. Aý bor-da, Maşenik bolsa näme? Maşenik, maşenik däl bloger tapýança gözlemeli bors. Bolýa, ýalaka bolsa näme? Ýalaka däl bloger tapýança gözlemeli bors. Başga, başga nä saýlara saýlawymyz bar, dogrumy? Şoň üçin hawa, näme? Ruhdan düş, ruhdan düşmäň. Nesip bolsa bir-birimizi gollap, bir netije hökman gazanarys. Ruhdan düşmäň kän. Onsoň gara ildeşler. Şo men öz Öz tanyşlam, öz habarlaşýan adamlam bile ýazyşamda, meni elmydama aýytýan. Eger, eger sen bar-a, şo kritika etmekden gorkýan bolsaň, çekinýän bolsaň, eger sen gönümel oppozisiýada gitmäge gorkýan bolsaň, çekinýän bolsaň, bolýa, mesele ýok. Sen öz edip bilýän zadyňy ede. Sen näme edip bileň? Mysal üçin, sen Türkiýede ýa-da sen Türkmenistanyň içinde sen näme edip bileň? Sen hat ýazyp bilýäňä. Sen sorap bilýäň, sen prokuraturadan sorap bilýäň, sen migrasiýadan sorap bilýäň. Bolmasa sen internete girip, şo näme, şo aeroportda saklamagyna garşy prokuratura prokuratura berilmeli hatyň näme mysaly bar-a, Primer bar. Ana şony adamlara görkezip bileň. Ine adamlar, biziň hatymyz. Ine sen şu ýagdaýa düşdüňmi? Sen şu haty göçürýäň, öz maglumatyňy goýýaň, ertesi gün sen prokuratura barýaň. Düşünýäňmi? Şo ýönekeýje zat. Hökman, hökman bar-a, ileşler. Eger Uly iş edip bilmeýän bolsak, uly iş etmegiň geregi ýok. Biz kiçi iş etsegem bir uly zat etdigimiz bolýar. Ýönekeýje prokuratura hat tabşyrmany öwrensek, uly uly zat etdigimiz bolýar. Eger biz ombudsmen bilen gürleşmäni öwrensek, uly zat etdigimiz bolýar. Ýönekeýje mysallar dogrumy? Onsoň görä, ildeşler. Döwlet işgärleri halk üçin işlemeli, halk döwlet üçin işlemeli. Seret Muhammet, ýüz prosent dogry aýtýaňda. Onsoň seret, agam ýene bir zat aýtjakda şo, men heniz Türkmenistanda wagtym, men haçanda öz zagranpasportym boýunça surata düşmäni bardymda. Onsoň bärdäki ofiser, Şo ofiser maglumatlary alyp durka, olar, olar menden soraýar, Magtymguly sen nirä gitmekçi, näme okamakçy? diýip soraýarlar. Aý, menem aýtýan, agam men Hytaýa gitmekçi, Pekine, paýtagtyna. Onsoň Hytaýda şunýa gowy okamakçy, öwrenmekçi, zat etmekçi diýen. Olar aýtýar, Magtymguly, jigim ýaman gowy etýäň-ow gara, gaýrat et-de eger Hytaýa gitseň-de gowy oka, gowy öwren. Onsoň näme edýär? Ofiser aýtýar, Sered-ä biziň düşen ýagdaýymyza diýýär. Ýurt ýumrulyp çöküp gidip barýar diýýär. Migrasiýa ofiseri aýtýar şony. Ýurt ýumrulyp çöküp gidip barýar. Şonuň üçin gaýrat et-de sen Hytaýa git-de gowy oka diýip neme etýär, düşünýäňmi? Şonuň üçin men pikir etýän, ilatçylar, Kän bir hökümet bar, hökümediň işgärleri, gel aýdalyň, mysal üçin, hökümediň pes derejäki işgärleri, hökümediň menejerleri ýa-da ofiserleri, hökman olar, näme, şu bize erbetlik niýetleri ýok, ýa-da olar ertir, näme, her gün ýatyp bar, şu halka zyýan ýetiren diýip pikir etýän ýok. Olaryň köpüsem bar, biz, biz ýaly adamlar. Olaňam gözleri bar. Olaram görýärler ýagdaýy, ýagdaý nähili, biz nähili güne düşdük. Onsoň men pikir etýän, eger şolara mümkinçilik berseň, şolara bir azajyk näme, bir howpsuzlyk, howpsuzlyk mümkinçiligini berseň, şolaram gürlejekden. Sebäbi pikir ediň, häzir ertir, mysal üçin, sen bir hökümet edarasynda işleýäň, onsoň sen näme, hökümeti kritika etýäň ýa-da hökümete tarap oppozisiýa geçseň, onsoň, Eger şu wagt etseň, şu wagt hökümet seni ýoklaýar. Ýöne şolara haçanda şo hökümet işgärlerine näme howpsuzlyk mümkinçiligini berseň, sen hökümeti kritik edeňde ýa-da oppozisiýa gideňde, men ýüz prosent bilýän, hökümetden çykjak adamlar gaty kän. Hökümetden şo hökümet edaralaryndan, şo öz işleýän edaralaryny kritik etjek, şolaryň ýalňyşlyklaryny görkezjek adamlar gaty kän. Ýöne şu wagtlykça Olaň kän bir mümkinçiligi ýok. Biz biz deport bolanda bir ýüz elli adamy ýigrimi dört sagat sakladylar diýýär. Hawa. Seret, Oguljan gelje. Men pikir etýän, ine siz aýdyp bilseňiz şonýa zatlaram aýdyp bilýäňiz. Hökman bar-a söz bar bärik. Bärik gelip ine men hökümede garşy köçä çykalyn zat dip eger bara islemeseňiz on ýala kereket gerekkä siziň hoplugyňyz birinji zat ýöne siz häzir öz oturan ýeriňizden näme edip bilýäňiz siz öz siz bilen bolan wakany ýazyp bilýäňiz we näme beýlekiler bilen dokumentasiýa edip bilýäňiz ondan soňra siz häzir migrasiýa barsaňyz ýada prokuratura baryp Siz deport bolsaňyz siziň ýagdaýyňyz nähili şony sorap bilýäňiz. Eger siz olar siz size bara mysal üçin häzir prokuratura bir peçat bolanda goýan bolsa içerki deportasiýa diýip mysal üçin, sen planiw plani bäş ýyllap Türkmenistandan çykyp bileňok diýip deport diýen bolsa onda şoň tersine siz sorap bilýäňiz ine men maňa bara şo kagyzyň aşagynda kanunçylyk haýsy haýsy kanuna garap şu kararyň çykandygyny görkezäý diýip şolardan haýyş edip bilýäňiz. Sebäbi ýalňyşmasam köpçülik köpçülikde hiç hili bilnenok, aýdylanok. Mysal üçin bizde şu kanun bar. Seni içerki deportasiýa goýup bilýärler zat diýip bar. Şonuň üçin belli bir derejede şolaryň etýän işi bikanun. Eger hakykatdan hem kanun bar bolsa, kanuna daýanýan bolsa, onda biz bilmeli. Soň geljekde şu ýagny gowy işler edip bolar ýaly, şu kanuna görä hereket edip bolar ýaly-la. Aýtdyşdym, soradym. Näme sebäp bar, adam öldürip geldikmi diýe, bagryň polisele gyýyrdym. Hawa, elbetde, bir pikir ediň-ä sen, näme, mysal üçin, häzir, ile şeýle pikir ediň, halkara, halkara praktikasy nähili? Mysal üçin, sen Orsýetden ýa-da Türkiýeden deport bolýaň. Onsoň sen şol ýurda Mysal üçin, üç ýyldan bäş ýyla çenli şol ýurda sen baryp bileňok. Ýöne başga ýurtlara sen gitjek diýseň gidip bilýäň-ä, hiç ýelek mesele ýog-a. Mysal üçin, sen Türkiýeden deport boldun. Bolýa, Türkiýä gitjek gel. Men Ýewropa gitjek, men Orsýete gitjek, Amerika, Kanada, Malaýziýa. O ýere gidip bolmaly-a, Hytaýa gitjek, hiç hili mesele ýog-a. Bolmasa Türkmenistana seretýäň, ol bar-a, serediň. Bir Ildeşlerimiz köp wagtlap daşary ýurtda bolup, öýlerine gaýdanda, ony tutuşlaýyn ýurtdan çykaranoklar. Ol bir absurd-a, düşünýäňizmi welin şu? Ony ýaly ýagdaý bolmaly däl. Onsoň, hawa, wah, hemme problemaň düýbi, köki birde, birde, ýöne sen dogry aýtýaň, Magtym, kiçijek zatdan başlamaly, başlamaly. Hawa, kiçijek zatdan başlamaly. Näme üçin hiç ýere çykarmaýar? Sadaça türkden deport goýulýar. Biziň hökümetimiz hiç ýurda çykartmaýar. Hawa, ana olja nerwije. Şol bikanun. Eger Türkmenistanyň hökümeti kanuna esaslanyp şo karar çykaran bolsa, onda biz haýsy kanuna esaslanyp karar çykaranyny görmeli. Ondan soň köpçülige aýdyp bileris ýa-da. her bir raýatda aktiwny isleg bolmaly-da, jemgyýet döretmeli. Hawa, aktiwleşmeli, jemgyýet döretmeli. Justin, Essalawmaleýkim.
Waleýkim Essalam, Salawmaleýkim. Magtymguly Işka, Ildeşler, Ýagşymy ýadaýlar, Arman Darow.
Aý hudaýa şükür. Saglyk bolsa bolýa galanynam nesip bolsa düzelderis bara.
Ha hawa hawa dogry aýdýaňyz saglyk bolsa bolýa. Aý menem şu grip degipdir dä ony ildeşlerimiz bilen bir gürleşsem bara bir neme ünsüm gider diýip bir neme söhbetdeşlik edäýin diýdim la. Hmm.
Ay böyle. Seret Justin men men düýnem aýdyp durdum, ýaňam aýtdym-da. Şol türkmenlerde visa hmm. kartynyň bolmagy. Mysal hmm. üçin sen häzir näme Amazondan, YouTube'dan ýa-da başga ýerlerden serwis, produksiýa hmm. satyn aljak bolanda, sen Türkmenistan bank kartyny ulanyp bilemok. Sen daşary ýurtdan bank Salyp şony ulanmaly bolýan. Düşünýäňizmi? Olam ýigrimi birinji asyrda pikir et sen Amerika, Ýewropa kosmosa şok bolýa. Bizde pasport dokument ýok, bizde bank kart ýok.
Eý, ildeşler, menä o gürrüňem etjek gäre, iň bärki şu türkmen öz iş edaramdan, hä, bir firmadan, neme, bir bir müň üç ýüz manada bar-a, neme, bu türkmen başbank bir, Kart alaýjak boldum dara. Eşdilýärmi men köp swýaz bir hilegräk welin. Haw, kart alaýjak boldumda üç gezek bardym-ow, indi gel, indi gel. Ahyryn, me elli manat diýdim-dä welin çykardylar-a, eý, görmändirslaý, ýasadyk welin kän üns bermändirslaý diýip. Indi biz nirde Amazon, nirde Visa kart. Eý, meňä sözüm ýog-aý bara.
Yeah. Ondan sen, sen hem aýtdyň mı Justin o başlan näme application prosesi bilmändirin 50 manat tölemeligini. Hey. Ha o o näme seret Justin belli bir derejede häzir gürleseň de şu bank meselesinde Edaradaky işgärleriň para almaklygy eýýäm biziň halkymyz, biziň näme bir obşi jemgyýet edep edep däbimize degişli bolýar. Onsoň belli bir derejede türkmenler olaň hem jogapkärçiligi bar. Bolmasa türkmençilikde bar, ildeşler jemgyýetde häzir sen bir bir kömek etseň ýa-da bir serwis berseň, hökman bir men para almaly, men özüme peýda görmeli diýen düşünje bar. Hmm. Aý bolýa-la ýyldyz. Jan saglyk bolsa gowy bor, gripden bir uly. Onsoň ildeşler, şu korrupsiýa ýagdaýyna da, häzir Singapura seretseň-de, Singapur olary nädip çözüpdir, olar şu korrupsiýa ýagdaýy boýunça edaradaky adamlaň Aýlygy gaty erbet uly. Onsoň mysal üçin häzir sen öz 50 manat alanyňa, onsoň 50 manat alyp öz işiňi ýitireniňe degenokda. Sebäbi sen öz aýlygyň näçe? Mümkin 50 müň manat aljaksyň, mümkin sen 15 müň, 20 müň manat aljaksyň. Dogrumy? Onsoň, hawa, birinjiden-ä ýokary aýlyk, ikinjidenem, eger korrupsiýada tutulsaň, saňa, näme, birinji bilen işiňi ýitirýäň, sen işsiz galýaň, korrupsiýa bilen tutulsaň, hawa. Onsoň, şonuň üçin, näme, birhili adamlaryň özi saýlamaly bolýar, dogrumy? Ýokardaky näme uly aýlygyňy saklap iş şol işde işlejek bolsaň sen korrupsiýa goşulmalydyr. Aý ýa-da. Ýuwaşlykdan öwreniberersiň näme diýen. Gazym ýananok henizem üýşür üşeýärin otyr. Hawa illeş. Arada bar eşitdim şo näme täze ýyl wagty Daşoguzda wapşe towam bolmandyr diýen. Adolf, korrupsiýa haram pul ganyna siňipdir adamlaň beter bolsun. Awu bir biziň Dogry aýdýar men ylalaşýan şoň bilen.
Ýöne ileşsir. Aýtýan kän bir ruhdan düşmäň. Nesip bolsa düzederis wara. Ilki jemgyýetimizi düzedip başlarys. Onsoň ýuwaşjykdan hemme zadam edaralaram düzeler, pasportam düzeler. Aý bölä. Adolf salowmalikim. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Nähili goşjak zadyňyz barmy?
Essalamualeýkum rahmetullahi we berekatu eziz adamlar. Gutarmadyňyzaý sizem mala. Birine kisir ikinjisi çykýar, ykbal etdiňiz, gül ýaly ýurdumyz bar. Alhamdulillah ýurdumyz gül ýaly. Gül ýaly wiza kartamyz bar, dogrumy? Gül ýaly pasportymyz bar. Gül ýaly içerki deportasiýa bar. Sen daşary ýurtdaky işleýän, ýaşaýan ildeşlerimiz öz ýurduna barsa, ýurduna barmakdan gorkýarlar. Onsoň ýurduna barsa, daşary ýurda goýberilenok aeroportda. Gülýä ýaly söz ýok. Ozan bir giden işleme gülýä. Ýokda arab boldy.
Başga näme gerek?

Yok ado uruş yok bolsa Alo. sen nahar iýip bolsaň. Sen uruş yok bolsa Men doňduňmy, sen doňduňmy?
Sen öz çagalaryňy götürmeli, sen öz dokumentini, pasportyny almaly, syýahat etmeli. Ya da on ýaly diýen zat ýokdur konuda. Adolt. Sen öz goňşularyňa seret, sen gazaklara seret, özbeklere seret, türkmenlere, olara zar bolup git-dä, wara, iň bolmanda biziň ýaşaýşymyz şolaňky ýaly bolsa-da bolar, ýöne olaňky ýalam-da. Alýo.
Agam sesiň doňýar bilemok vpn-iň gowy däl öýdýän. Eşitýäňmi?
Eşitýäňmi indi?
Awa eşitýän.
Oo. Ondan uruş, uruş yok olsa ne nahar yemeliler mi biz? Ýa uruş ýok diýip garamaýak ýaşaýyş durmuşyňa näme razy bolubermelimi? Türkdäki Türkdäki illeslemede seret-ä olar daýy dokumentsiz öz ýurduna barmakdan gorkup ýaşap ýörler bara. Nireli dostum diýýä. Men Amerikadan. Trampyň garyndaşy bar. Ay agam, emme yurdun wagtynda gaçyp gidenirler öz yurduna, başga yurtlara indi belki Türkmenistanyň hem raýatlary şuma şol Ýolda bolaýmasyn-a?
Aw-u, şol ýolly. Onsoň şo ýoly indi näme, gidirmek üçin, şo ýoly çaltlaşdyrmak üçin, şo ýoluň üstünlikli bolmagy üçin türkmenler bar-a. Jemgyýete aktiw bolmaly. Türkmenler şo orta çykyp öz meselesini aýtmaly, öz öz ýagdaýyny köpçülige bildirmeli. Hökman menem aýtdym-a ýaňy. Hökman bar-a siz hökmedi.

kritika etmeseň, sen diňe öz ýagdaýyň boýunça halka düşündiribem bileňä, öz ýagdaýyňy sen köpçülige aýdyp bilýäň. Mysal üçin, pasport ýagdaýy, wiza kart ýagdaýy, dogrumy? Türkmenistanda uruş ýok diýip, o meseläni hem çözmeli-ä. Uruş ýok diýip, näme sen Bize uruş wagtynda ýaly ýaşaýas. Sebäbi owganlaryň ýaşaýyş derejesi bar, biz bilen deň-dä Türkiýede. Owganlarda olam, olaňkam bulaşyk, türkmenleňkam bulaşyk.

Ýurduň içindäki hemme zady şu ýurdy sürýä höküm edýänlerden görýän. Halkyň özündenem görmeli borsuň ara. Hawa, görýäsä aýdyp dursa efir diňleýäň dämi aýtýa şu korrupsiýa almagy şu halkyň öz däp-dessury biziň biziň biziň jogapkärçiligimiz. Onsoň türkmen halkynyň öz aktiw bolmazlygy, türkmen halkynyň öz meselesiniň orta çykyp näme paýlaşmazlygy şolam bize bagly. Şo biz çözmeli şu meseläni ara. Men hem ýaňam aýtdym ha. Hökman sen ara orta çykyp hökümete oppozisiýa bolmasa gotaň bolýa.
Orta çykyp aýdaý diýen ara. Hawa.
Agam meň internetim doňýar ýa seňki doňýar şu ýokarkam gurlaýsinler. Yo ýokarky. Sesiň ýarym ýarty bolup gelýär. Sen sen nirden nirden girýäň Türkmenistan içinden girýäňmi?
Ha, o men Garagumdan girýän şuma. Margarow. Onda, onda bar-a, Türkmenistanyň içinde internet gowy däl bolaýmasyn? Sebäbi meň ýanymda gül ýaly, mesele ýok. Bilemak men, türk sim kartdan girýänler bar. Türk sim kartdan bardym, ýanymdan, şony roaming töleýän.
Türkde işleýäňmi özüň?
Ýok, Türkmenistanda diýýän şumy? Türkde işledim oba.
Ha, soň Türk'e, Türk'e gaýtmak niýetiň barmy? Onsoň pikir et, Adolf, ýaňky aýdan meselem. Ýok, orada işledik bilen. Ýok, bolýar. Sen pikarny işledik ara 3 ýyl. Sen häzir türke barjak bolaňda ýa-da Orsýede işe gitjek bolaňda aeroportda saklap galsalar, sen näme diýjek? Onsoň aeroportda saklandy bar, olar saňa hiç zat düşündirenok, näme üçin saklandyklaryny. Bolmasa seň dokumentleň zatlaň düzüw. Ana şoňa näme diýjek?
Aý nam dokumentim düzüwlesinler, o näme düzüwsiz bolman, bolmanam bilen, boý ýurdum dokor diýýär. Ýok, Adolf, lýuboý ýurtda sen Türkmenistandan çykyp bileňok. Başga ýurduň hakynda gürrüň ýok. Sen Orsýede gitjek bolýaň, sen Hytaýa, Malaýziýa gitjek bolýaň, sen şo ýurda gidip bileňok. Seni aeroportda Türkmenistanyň hökümedi bar, saklap galýar, saňa aýtýarlar, Ine, inim, sen çykaňok şo ýerden diýip, bar-a. Bolmasa seň dokumentiň hem düzüw. Onsoň seren, Adolf, meň aýtjak bolan zadym. Meň öz habarlaşýan ildeşlem bar. Şolar şo ýagdaýda. Onsoň garaý, olar häzir migrasiýa baryp, näme sebäpden meni goýbermediňiz diýseler, migrasiýa şolara jogabam berenok. Migrasiýaň aýtýan zady, Aý, aý ildeş, ýokardan gelen karar. Düşünýäňizmi? Ýokardan gelen karar sebäp bolup bilmez-ä sen bir adamyň daşarýurda gidip bilmezligine, garaň. Onsoň, şol ildeşimiz indi suda ýüzem tutdy, prokuratura ýörite arza ýazdy, migrasiýa garşy. Ine şolar meni bikanun ýurduň içinde saklaýarlardy. Onsoň sudam bar, nähili karar çykardy? Sud karar çykardy. Hakykatdan hem migrasiýanyň şol etýän herekedi hiç hili karara esaslan esaslanmady. Diýmek, şu migrasiýanyň etýän herekedi bikanun. Şu migrasiýa çykaran kararyny ýatyrmaly zat diýip baran. Düşünýäňmi? Ana şol ýönekeýje zat, seret a dost, biz bir uly gürrüňe toba, ýönekeýje bir pasport boýunça, ýönekeýje wiza kart boýunça sen ýurda girip bilmegiň, ýurtdan çykyp bilmegiň, dogrumy? A soň elbetde, seň aýdyşyň ýaly, jemgyýetiň öz meselesi, jogapkärçiligi. Agam, seret, saňa şeý diýeýin-le, bol, düşündim men agam sen diýjek zadyňy. Gözellik diýýär. seredýän adamyň gözündedir diýýär. Ýagny sen nähili gözden baksaň, şol ýalam görersiň. Lýuboý dört dörtlük ýurduň aýt maňa, men şo ýurduň kemçiligini aýdyp ber diýse, bolaý. Hawa.
Seret, Adolf kemçilik bolany bile kän bir. Aýt, lýuboý ýurduň adyny aýt. Bolýa seret Adolf bir zat eden. Kemçilikde mesele ýok. Men seň bilen ylalaşýan hemme ýurtda kemçilik bar. Hemme adamda kemçilik bar. Ýalňyşlyk hereket etýän ýerimiz bar. Ýalňyş gürleýän ýerimiz bar. Hemme kişide bar. O hakynda hiç hili mesele ýok. Ýöne mesele Türkmenistanda näme şo kemçilikler çözülenok. Iň bazawyy meseleler çözülenok. Pasport meselesi çözülenok. Şu aeroportda saklap galmak mesele çözüleni, wiza kart mesele çözüleni. Bolmasa o, o kemçiligiň bolany bile kän bir üýtgeşik bir näme. Türkmenistanyň ýetmezçilik ýeri ýok. Islendik ýurtda bar. Nirä gitseň bar, bizden erbet kemçiliklerim bar. Düşünýäňmi? Şoň üçin kemçilik bolany bile kän mesele ýok. Bolýar kemçilik bar-da, bolupmyşyn.
Orsýetde daşary ýurda çykjak bolsa orsuň raýatyla alýada nim waýnny biledigini görkezýä bileň onda gulluk etmedik bolsaň daşary ýurda çykarana gulluk edenem bolsaň täzeden uçoda durmaly şu uçotdan geçen soň gidip bilýän daşary ýurda indi we urşa gitseň ölýäň Ýani elli elli däl şu şansyň elli elli hem däl ýetmişe otuz dara. Çünki aýallar alyp başladylar uje swezist edip dronlar ulanmak üçin. Indi agam şo ýurt indi gowy diýjek bolýan. Ýani şolar ýaly ýurt bolsa gowumy? Ýok.
Orsýet, Orsýet. Indi şolar ýurtlar. Indi çykyp bilenokda şolar ýaly problema da seň aýdyşyň. Yo, men şu şolaryň problemi ýurda aýtdym men şu mat. Ne olaram çykaran. Men pikrim ýöne. Hawa. Dogry. Men pikrimçe sen menden gowy bolýaň şu Orsýetde uruş edip dur, dogrymy? Onsoň sen aýt şu wagt Türkmenistanda hiç uruş barmy? Mümkin biz bilmeýänler uruş gidip duran hakynda. Ýa Türkmenistan uruşa taýýarlyk görýärmi, näme? Orsýetde de uruş ýok resmi. Resmi uruş yok. Orsýetde. Hawa. Ýöne Orsýetde resmi däl uruş bar. Onsoň millionlarça adamlar ölýär Orsýetde. Hawa, resmi däl uruş bar elbetde. Bizde de bar resmi däl uruş, ýagny ekonomikanyň düşüşi, olam bir uruşyň bir görnüşi-de. Ýani uruş aslynda bir ýurduň ekonomikasini çökertmek, diňe esgerini öldürmek däl, şonuň ýerini almak, şonuň strategiski ýerlerini basyp almak maksat bilen uruşylýar. Şunuň gury çöle hiç kim çozmaýar. Bolýar.
Bolýar. Adolf gel, men seň bilen ylalaşaýyn şu ýerde. Eger hakykatdan hem şon ýaly bolsa, migrasiýa ýa-da türkmen Ýok, ylalaşma, sen maňa neme getiräý, delil getirip ber, arkaýyn gürleşeliň. Bolýar.
Onda gara, birinjiden-ä ylalaşamok. Meň pikirimçe, Türkmenistanda hiç hili uruş ýok. Hiç bir ýurt Türkmenistana garşy hereket edenok. Amerika, Ýewropa, Orsýet, hiç bir ýurt Türkmenistana garşy hereket edenok. Hawa, geopolitika bar, ýöne ol uruşda. Şonuň üçin Türkmenistanda hiç hili esas ýok. Adamlary ýurduň içinde saklamak. Sende kanun boýunça esas bar. Nähilak, mysal üçin sen näme? Pedofil. Mysal üçin sen gaty erbet Agam, daşyňdaky owgan ma, näme üçin sen düşün şeýt düşünýäň? Ýa daşyňda bir agressiwne bir neme bar dary, yryk bar, owgan. Ýani içinde ýetmiş, segsen sany neme bar, içinde millet bar, sen her wagt topulyp bilýär. Sen indi çykaryp bilmersiň araba hemmesini ýurduň daşyna, bir özüňe strategiski rezerw alyp galmaly borsuň araba, bir akyl bar, mantyk bar. Bolýar.
Sen Özbegistana şey diýip bilýärmi? Sen Özbegistan we Täjigistan olar uruşda da. Olar adama, olar adamlara arkaýyn syýasat da edip bilýär, mesele ýok. Ýöne Türkmenistana gezek gelende bizde gizlin uruş bar, göze görünmeýän uruş bar, oňa düşünem ýok. Onsoň wara seret Adof, häzir hakykatdan hem uruş bar bolsa-da, biz Türkmenistanyň raýaty hökmünde şolara kömek etmekçi. Ýöne seň aýtýan urşuň hiç ýerde düşündirilenok, aýdylanok, gizlin. Meň pikirimçe ol bir bahana. Sebäbi migrasiýa baraňda ýa-da sen prokuratura baraňda sen iň bolmanda mejlise baraý, bir işlemeýän edara bar mejlis diýip. Şolaram düşündirenok, şolaram saňa berenok. Näme sebäpden sen ýurtdan çykyp bilmeýändigiň hakynda. Düşünýäňmi? Olaň berýän jogaby näme? Aý agam, Ine ýokardan gelen karar. Biz biz hiç zat edip bilemzok, ýokardan geldi şu zat diýip galan. Hmm, gaty gowy sorag. ine.
Dogry ýokardan gelen karar. Yani her kime taly hakyny talap etmeýäne düşündiririm ýaly ýokardan gelen karar diýýär ýaly da. Emma hakyny talap edip birazjyk bir zat etseler, edip düşündirýärler mi kar yani meni.
Bolly. Onda Hem mesele yok. berekella ana, ana aýtdy öz agzy bilen.
Meň bilen mesele ýok. Onsoň seret Adof. Men kan uly gürrüňem edem zok bärde. Men hem ýaňy aýtdym-a ileşler. Eger siz şu- şu biziň etýän işimizi ýalňyş hasaplaýan bolsaňyz, siz öz öz ýoluňyzy Näme ony aýdyp aýtmadan näme bärde. Hawa.
Olar hem işgär, işgär robot däller-aý düşünýän. Olar hem düşünýän şu zatlara. Ýani her kime düşündirjek bir wagtyny gidip duran şu ýerde. Nerwinçil edýän, hakyny talap edýän adamlar gepini düşündirýärler, ýurduň daşyna-da çykarýarlar, saklanýarlar. Emma äm-sämleri saklaýarlar her kim. Ýani sen özüňem şeýle. Senem şeýle, menem şeýle, hemmämiz şeýle. Senä bir samsyga gepiňi düşündirjek bolýaňmy? Ýok, bir akylly biri gelse şoň şoň gepiňi düşündirjek bolýan zat etjek bolýan. Buram şeýip düşünmäge men göwnüme degip aýtdygym nädlänim. Dostum ýöredi. Aýdorf aga, mesele ýok. Başlaň welin. Justin, aýdyber Justin.
Aý onda bagyşlaň welin bara biziň togsan prosentimiz äm-säm eken-dä, şony boýun almaly bolýas-da. Şu ene şu ildeşimiziň aýdýanyna dogry diýjek bolsaňyz. Aý äm-säm-ä gaty kän eken onda bizde.
Ýok, hökman Justin äm-säm diýmek geregi ýok. Biz aýdyp bilýäs başgaça nähili togsan prosentimiz öz hak-hukuklaryny talap edenok. Ýa-da nädip hak-hukugyny talap etmäni bilenok. Mysal üçin, sen migrasiýa baraňda, ýaňky aýdylan arzalar, biz hiç ýerde şu adamlar ine ekrana çykyp arzasyny zadyny görkezenini görmedik, ýa-da köpçülige çykyp şu adamlar näme, soňky döwür kän-ä, mysal üçin, öz kwartira boýunça Ýanan adamlar bar. Şolar TikToga çykyp kagyzlaryny görkezýär. Ine men suddan geldim zat diýip. Ana şo boýunça ýurduň migrasiýa syýasatynda öňe çykýan adamlar ýok. Näme diýdiň Jastin aýda. O dogry. Göze men ýene aýdaýyn näsaňa.

Justin'in aýdýança men aýdaýyn, ne fakat sözüni jemleýänçe. Gol, aýdyp berip goýun.
Nemede
Russiýada Polina Lurýe diýip bir telekeçi hmm. aýalymyz bardy.
Onda şu Larissa Dolina diýip bir haramzada bir metr ýokarda ýörýän bir bagşy bar. Şol kidad edýär. Onda sudum karar çykarýar, Larissa Dolinanyň tarapyna karar çykarýar. Indi gözle. Orsuň ilaty IQ-dan türkmeniňkiden has beýik däl, has akylly. Ondan şolarda da, şolarda da şoýa zat bar da, düşünýäň. Ondan näme edýär? Hakyny talap edýär, çykýar, TikTok-a çykýar, ýa zat edýär, paýlaşýar, opşim gazanýar soňunda. Indi halkam çykyp aýtmasa, diýmese, näme edip kim bilsin o? Çünki korrupsiýa da hemme ýerde bilýäňiz, haýsy ýurtda korrupsiýa ýok?
Hawa ýüz prosent goşjak zadym ýok. Seň aýtýanyň ýüz prosent dogry. Türkmenler näme öz hakyny talap edenok. Meselesi bolsa bir etmelisi ýaly arza ýazyp, etmelisi ýaly hökümet bilen gürleşip, mümkin hormat goýup gürleşip, kän bir sen näme olara sögüp oturmagyň geregi ýok. Ine aýdyp, planiw planiw. Men näme üçin ýurtdan çykyp bilemok? Ine men arza ýazdym. Ana näme? Prokuratura karar çykardy. Sen meni ýurduň içinde bikanun saklaýaň diýip şo türkmenler öz hak-hukugyny talap etmeli. Eger etmese, Adolf ylalaşaýyn. Biz bar-a bärde çykyş edip oturanymyzam hiç ile kömek ýok, ileşler. Şonuň üçin ýaňy aýtdym-a. Eger siziň pikiriňizçe, meň etýänim şu ýerde ýalňyş bolsa, siz öz dogry ýoluňyzy saýlap, öz dogry ýoluňy saýlap arza ýazyp bilýäňiz. Öz dogry ýoluňy saýlap TikTokda bara çykyş edip bilýäňiz. Onsoň TikTokda bara eger Türkmenistanyň içinde çykyş etseňiz, siz arkaýyn aýdyberiň, ine men şu näme planiw plany we şony meni halamok, ine Magtymguly we men şony halamok we şoň bile goşulamok. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti Men ýurtdan çykyp bilemok. Gaýrat edip şol meseläni çözüň. Ine men men men meň dokumentler hemmesi düzüw. Hiç çilek meni ýurtda saklamaga sebäp ýok zat diýip. Ana şon ýaly hereket etsede hiç çilek mesele ýok. Meň pikirimçe türkmen halky ýüz pirsent dogry hereket etdi. Şu hawa şon ýaly aýdyşym ýaly Adolf. Uly gürrüňe toba ýönekeýje bir ýönekeýje zatlar ana şolary çözsegem Gül ýalak ýaşady. Uly iş etdiňiz bolýa.
Ýöne bir iýleşim diýýär, Magtymguly kyrk sekiz ýurda rugsat berildi diýýär-ä. Ha, ine täzelik.
Hawa, Mary Jo. Hawa, biz kyrk sekiz sany ýurda wizasyz arkaýyn baryp gidip bilýäs. Ýöne şonda-da meň Şo şahsy tanaýan adamlam bar. Şolar Türkmenistanyň içinde bolup daşary ýurda çykyp bilenoklar. Ana biziň gürrüňimiz şo hakynda. Bolmasa illeşimiziň dokumendi, wizasy, hemme zady düzüw, priglaşeniýa zadam bar. Ýöne haçanda şol aeroporta baranda, aeroportdaky olara düşündirýäni, Aý agam sen ýurtdan çykyp bileňok, sebäbi ýokardan gelen karar. Hmm. Onuň şu hakynda gürleşýär. Onsoň gara, Adolf, ýene bir zat soraýyn-da sende. Mysal üçin, häzir biz öz a, Merkezi Aziýadaky doganlarymyza, zatlara seretsek-de, Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan bar-a. Onsoň şolaryň arasynda Olar bar-a, azyndan bir elli-altmyş sany ýurda wizasyz öz ýurduna syýasat etmäne mümkinçilik berýärler. Mysal üçin, Özbegistan. Sen Özbegistana barjak bolsaň, ýalňyşmasam, bir ýüz otuz dokuz sany döwletiň raýaty Özbegistana wizasyz syýasat edip bilýär. Emma Türkmenistana gelende nol. Hiç bir ýurduň raýaty Türkmenistana wizasyz syýasat edip bilenok. Ana seň pikiriňçe şol bolmalysy zatmy näme biz myhmansöýer dämi? Ýa-da biz näme öz goňşularymyzdan, dogan garyndaşlarymyzdan kem ýerimiz barmy? Dogrymy? Bolmasa meň kabul etýänim däl ildeşler şol şu Türkmenistanda bolan izolýasiýa syýasatynyň bir alamaty. Biz onýalak bolmaly däl. Gaýta tersine biz şu daşary ýurtdan gelýän näme turistlerden, adamlardan pul gazanyp bilýäs. Şolar Türkmenistana syýasat edende pul töleýärler. Türkmenistanda bolan bizneslerimiz, zatlarymyz şolardan pul gazanyp bilýär. Görüm, onsoň dünýä adymyzy belli etýäs, dünýä bir meşhur ýurt bolýas. Düşünýäňmi? Şoň üçin ýöne şonda-da gynansak-da biziň ýurdumyz şo ýoly saýlamady, tersine biziň ýurdumyz näme ýol saýlady? Hiç bir şu ýurduň raýaty Türkmenistana wizasyz syýahat edip bilenok ýaly. Ine şuny ýaly. Adolf goşjak zatlaň barmy? Näme diýýäň?
Aý agam, bahana gözlejek bolsaň, lýuboý zatda bahana tapyp bolýar-da, ýanka işiňden.
Yok bahane däl. Eger bara, Adolf, menki ýalňyş bolsa arkaýyn ýüzüme goýup bilýän, ine Magtymly sen aýtýanyň şu ýerde ýalňyş, mende gowy düşündiriş bar diýip bilýän, hiç elek mesele ýok, arkaýyn kabul ederin. Onsoň bara seret Adolf, eger şu hem hemme kişä degişli. Eger siziň pikiriňizçe, meň diýýänim ýaňlaş, siziň diýýäniňiz dogry bolsa, şonam subut edip bilseňiz-de, men efiriň öňünde hemme kişiden ötünç soraýyn, meni bagyşlaň ildeşler. Şu izolýasiýa syýasaty gowy zat eken diýip, şo ötünç sorap bilerin, eger şony subut edip bilseňiz. Ýok, agam, maksat seni seniňki ýalňyş diýdirmek däl. Göze sen ýalňyş neme edýäň, interpretirde edýäň öz diýen zadyňy. Bärde hemme zat deňeşdirilmekde. Göze bir adam bir sportdan mysal getireýin diýeli. Ine sen bir täze başladyň diýeli uruşmana, kikboksa. Ondan seni göni professionallardan çykaryp bolan ara ol seni bir türgenleşdirmeli, öwrenişdirmeli bilýän. Türkmen halkam belki, belki diýen seret ýat ýurtlarda şeýdip bir tejribe zat gazanyp, hawa, has bir güýçlenip, mental tarapdan, hemme tarapdan güýçlenip, soň bir Tramp pilin ýaly uçup bilme ihtimaly barmy?
Seret Adof, ýok. Meň pikirimçe, eger biz şu aýdyşyň ýaly üýtgeşmeleri gazansak, kän bir uly üýtgeşmeleri gazanmarys, kiçi, kiçi ýönekeý bir üýtgeşmelerden başlarys. Şoň üçin hawa, şo kiçi ýönekeý üýtgeşmeler görnüşinde biziň zagran pasportymyzyň bolmagy, wiza kartymyzyň bolmagy, şo arkaýyn ýurda girip ýurtdan çykyp bilmegimiz kiçi, ýönekeýje zatlar, uly zatlar däl. Ki bärde bar. Bärde hiçilik hökümedi çalşyp neme etjek bolanlak ýok. Biz şu wagt hökümede-de aýtýas. Ine biziň pasport meselämiz bar we biz näme şu meseläni çözmek üçin siz gelip çözýäňiz ýa biz talap edip näme gowukdyryp başlaýas. Şony ýa ýönekeýje zatlar. Kän bir ertir Men girip çykaýyn agam sesiň eşdilenakmy. Bolýar bolýar. Bärde bar-a ilaçlar ertir biz Ýewropa. Men çykaraýda ýekeje. Bolýar. Ertir biz Ýewropa bolmaly, ertir biz Amerika bolmaly diýen gürrüň ýok, ýok. Ýönekeýje bir näme özbeklerde bolşy ýaly normalny dokumentimiz bolsa, uly iş etdigimiz bolýar. Ertir dok ýaşaýas mesele ýok. Mysal üçin iki müň ýigrimi altynjy ýylda hemme Türkmenistanda şo Türkmenistanyň Türkmenistan şo Türkiýedäki türkmenistanlylarda hemmelerde pasport bolsa diýse, uly şekdemiz bolýar. Kän bir hökümet hakynda gürrüň ýok. Ýok, pasport şu Türkiýedaki illeşlemede pasport bolsa diýse uly şekdemiz bolýar. Şony ýa ýönekeýje zatlar illeşsem. Hawa, gyrgyzlar ýaly azatlykda ýaşasak, ol ol wapşe näme düýşümize görýän arzuwymyz, oňa ýetsek daýandyk. Allajan. Ýöne bar ýa Muhammet şo gyrgyza gyrgyzlara seretýäň olaň halky gaty erbet talapdar olaň ýaşaýyş näme bir hili edebi ýaşaýyş bir däp dessurlaram talapdar olar näçe gezek türkmen şo öz hökümetlerinden talap edip bir berk durýandyr. Kiçi problemamyzy aýtsak hökümet, hökümediň özi çözüp bilmän gaçyp gider. Näme diýýär ol kim düşündirip bilýär. Nirede düşünmedik ýeriň bar kebaýt. Eger efire gelip sorajak bolsaň arkaýyn rekbest ugra arkaýyn sorag berip bilersiň. Adolf salowmaleýkim.
Eşdilýärmi indi ses? Agam gowy tutanak dagy Garagumda dagy şu mahalle. Mümkin Wi-Fi-den barlap göräýmesem. Şuny gowlamaly diýseň hä diýeýin, hä VPN-i aýyrmaly diýseň, onda aýyrmaly, hakyky dogry aýdýan.
Onsoň seret Adolf, VPN-i aýyrmak bir ýönekeý bytawoý zat. Sen Näme bu wepäni aýyrjak bolsaň zat etjek bolsaň hökman Magtymguly näme Magtymgulyny golleýän diýip oturmak gerekkä ýok. Gaýta arkaýyn aýdyň ine Magtymguly erbet adam näme arkadagly hökümetimiz men şol adam ýigrenýän. Ýöne gaýrat edip siz öz ýeriňizden wepänsiz internete girmek mümkinçiligini dörediň zat edip baram. Gyrgyzlardaky ýürek bizde hijem bolmady, bolmazam. Ylalaşamok ildeş. Meň pikirimçe, nesip bolsa bir ýyl bizem şolar ýalak bolarys, şolardan ösersem. Sebäri serediň, men Hytaýda okaýarka men gyrgyz tanyşlaram bady. Onsoň men hiç hili aýdyp bilemok, şolar türkmenlerden bir üýtgeşik tapawudy bar, olaň türkmenlerden üýtgeşik akyly bar diýip bilemok. Ýok, şolaň etýän, şolaň alýan derejelerini türkmenler alybam bilýär. Eger gerek bolsa biz şolardan has gowy okap ýokary derejänem alyp bilýäris. Onda diýmek, biziň olardan tapawudymyz ýok. Justin. Ýende bir wideo gördüm.
Awa. Başak zatlam. Ýende bir wideo gördüm. Aý, näme ölüň üstünden gülýän, dertliň üstünden gülme diýipdirler-de. Ýende doňýar öýdýän menkä.
Ýok, doňýok, eşdilýär. Hawa eslän. Ýo biziňki doňana ekendä nemäňki doňýara weduşiňki doňýara.
Meňki Haa. Bolýa onda nesip bolsa indiki gezek bir gowy interneti düzetjek bolaryn.
Senem garagandam şumat.
Menmi? A dost men daşary ýurtda Türkmenistanda däl. Daşary ýurtda men.
Haýsy ýurt agam? Internetiňa gowy däl eken.
Hawa, gynansak-da, iki-üç günden bäri şu internet birhili işlän, oý, bilmedim wara. Ýok, türkde däl, türkde-de däl. Ýok, türkde däl. Men aýdyp biljek zadymy, men demokratik ýurtda, türkden has erkin ýurtda.
Ha, düşündim, Täjigistanda diýýän, boldy, düşündim.
Ýöne ýöne bilýäňmi illaçlar şu durmuş durmuş diýen zat bara ýaman eee, interesni. Sä bar meni heniz Hytaýda bolan wagtymda türke barmagy planlaşdyrýadym-da. Ýöne Allajan begenýän şo türke barmadym. Eger türke baran bolaýsam menem ýoklardylar-a. Öýle. Onsoň gara, ildeşler, şu indi ýönekeý zatlardan näme edip bilýäs? Şu bir giden daşary ýurtda işleýän ussudentlerimiz, talyplarymyz, şolarda bir giden meseleler bar. Şu şu wagt edip bilýän zadymyz biz şolara-da kömek edip bilýäs, dogrumy? Şolaryň bank meselesi boýunça Nädip arza ýazmaly, şony öwredip bilýäs. Eger şolar arza ýazjak bolsa, şolar öz hakyny, hukugyny talap etme, talap etjek bolsa. Biz şolara öwredip bilýäs, sen nädip hakyňy, hukugyňy talap etme. Onsoň şolar näme, öz howpsuzlygyny saklap bilerler ýaly. Mysal üçin, menden sorasaň-a, wara, kän bir ile işlemez, Edil şu wagt sen ýurduň içinde bolup hökümede garşy zat çykyp oturmaly däl ýa-da sen ýurda barjak bolsaň kän ýüzüňi açyp çykyş edip oturmaly sebäbi eger sen oppozisiýa giräýseň beýleki ildeşlerimiz ýaly seni ýoklarlar a bize on ýaly zat gerekkä ýok tersine ildeş eger sen bara bir hereket etjek bolsaň mümkin näme bolýa bize garşy çyk mesele ýok ýöne gaýrat et sen türkmenistana bar ýa-da türkmenistanda bolsaň şoň bank meselesini Biziň talyplar jemgyýetimize çözmäne kömek et, olara görkez. Sen tiktoga çykda sen beýleki illeşlemizde talyplara öz ýazan arzalaň görkez. Onsoň beýleki illeşlemizem senden öwrenip bara şo ýazan arzalaňyňa goşulyp biler ýala dogrymy. Eger sen Türkmenistanyň içinde tanyş ýuristleň bar bolsa saňa kömek etjek. Ana olaryň ol näme olara olaň kontaktlaryny zatlaryny talyplarymyza görkez. Soň beýleki ildeşlerimiz näme, siziňki ýaly goşulyp, şo arza ýazabererler. Şolam ýönekeý işler. Onsoň ildeşler şo arza ýazamyz eken, sögmegiň, sögmegiň, adamyň mertebesine zada degmegiň geregem ýok. Ýok, hormat bilen ine, planiw, o, mysal üçin, Siz banka ýüzlenseňiz ýa-da hökümet işgärine ýüzlenseňiz, bir hormat bilen professionalnyý hat, ine, gadyrly planyýew-plany, men planyýew-plany şu mesele boýunça ýüzlenýän we siz şu meselä näme ünsüňizi çekip çözersiňiz diýip ümit edýän, hormat bilen, mysal üçin, Magtymguly Durdyýew, ýanwar aýynyň ony, fewral aýynyň ýigrimi biri, şon ýalak, şon ýalak, düşünýäňizmi? Ýöne bar-a, ildeşler, şu indi hak-hukuk talap etmek temasyna gabat gelsek, mysal üçin, ýaňy Adolf aýdyp geçdi-ä, şu Orsýetdäki kwartira bilen bolan wakany menem gördüm habar serişdelerinde-de. Onsoň, biziň indi, serediň, biziň şu wagtky edip biljek zadymyz, ony orsýet, orslar şolar öz hukuklaryny talap ediş näme bir däp-dessuryny talap ediş stilini, talap ediş bir metodyny alyp türkmen jemgyýetine gowşuryp bilsek şolam uly iş etdigimiz. Hökman sen syýasat hukugyny talap etmejek bolsaň sen öz ýönekeýje hukugyňy talap et. Sen Näme şo bank kartyna bolan hukugyňy talap et. Sen viza kartyna bolan hukugyňy talap et. Sen öz zagrant pasport bolan hukugyňy talap et. Eger häzir sen banka barsaň, olsa sen bank kart aljak bolýaň. Ýöne bank kartdaky ildeşler sana näme 50 manat berseň, sen meseläňi çözjek gelýär. Ana şol hukugyňy talap et. Eger seň pikiriňçe näme öz ýüzüňi açsaň, onsoň bankyň adamlary näme hökümet adamlary bilen sana Basyş eder, saňa zyýan ýetirer diýip pikir etseň, ilaçsyz. Ýüzüňi gizläp elden. Eger bolýa, seni howp abanar diýseň, bolýa, onda sen daşary ýurtdaky adamlara ber. Biz edeli seň üçin. Şo köpçülige görkezeli. Ine, pylany näme, mysal üçin, Mary welaýatynyň Mary şäheriniň üçünji şahamçasynda pylany pylany işleýär. Onsoň ilaçsyz. Şoňa sen elli manat pul bermeseň, şol saňa hiç haçanam näme, bank kartyny hem bermeýär ýa işiňem döretmeýär. Onuň yzyndan gizlenip bilýäň. Hany biziň prokuraturamyz, biziň näme, mejlisiň agzalary, halkdan saýlan mejlisiň agzalary, olar nirä seretýär? Näme üçin olar şu meseläni düzedenok ýa-da hormat bilen ýüzlenýär? Gaý, gaýrat edip bar şäherimiziň prokuraturasy. Ine şu meseläni ýüzleniň-de, şuny gaýrat edip düzediň, biz kösenýäs. Şuny ýaly bir ýönekeý işler Ýönekeý kiçjik-kiçjik ädimler uly söze toba bolar. Aý bolýa ildeşler menem är sary ýet Waleýkim essalam agam gowmy ýagdaýlaň jan saglyk gowmy. Är sary ýere şu wagt biz edip duran temamyz. şu öz türk daşary ýurtdaky işleýän, okaýan türkmen ildeşlerimiz Türkmenistana dolanmakdan gorkýarlar. Sebäbi sen Türkmenistana dolansaň, soň aeroportda daşary ýurda çykjak bolanda aeroportda seni saklap galmaklary ahmal. Biz şu hakynda gürleşýäris. Onsoň birleşme siz siz näme pikir etýäňiz şu mesele boýunça? Ertar, sen öz goşjak zadyň bardyr. Mümkin sen tanyşlaryň şuny ýalak meselelere gabat gelendir.
Ay, men pikirimce var ha, gep korkmaklykda da hiç hilli gelen ýagdaýynda da geljegini görenoklar. O ýerde näme ösüş bolsun, nädip maşgala eklesin? O faktor hem bolup biler.
Hawa, hawa. Justin. Dogry meselem iýleşmeňem häzir etmeli goýmaly zatlam bardy. Eger sözüň soňlap aýtjak zatlaň bolsa aýt. Efiri jemläliň. Oňa nesip bolsa geljekde ýene bir efirler ederis, görüşeris. Aýtjak zatlaň barmy? Dustin. Aý bolýa onda ýylyşdyr. Näme efire goşulanyň üçin köp sag boluň nesip bolsa geljekde görüşýänçäk ýene nesip bolsa geljekde Nesip bolsa. Şu gürrüňlerimizi ýene-de ederis hawa. Nesip bolsa inşalla.
Aý aýtjak zatlamma ýok ýöne şu gezegä gaty swýazam bara beter boldy aý ýerim üýtgedäýdimdä welin bara indiki gezek näme aýtjak zatlamyň gowy düşündirerin nesip bolsa inşallah.
Boldy.
Bor sag boluň dawaý.